Сәлам дуслар! Татмус ТВ телеканалында татар эстрадасының иң кайнар яңалыкларын үзендә туплаган шоу-без тапшыруы. Бу атнада булган кызыклы хәлләрне искә төшереп, шоу-бизнес эченә чумыйк. Минем исемем Фәннур Фатыйхов һәм без башлыйбыз. Татарстанның атказанган артисты, алтын тавыш иясе Филүс Кахиров гаиләсендә сөенечле хәбәр. Филүс һәм аның тормыш иптәше Эльмира Lexus маркалы автомобиль иясе булды. Хуш киләсең, чибәркәй дип Instagram битенә фотосурәтне иң беренчеләрдән булып җырчының хатыны урнаштырды. Ә Филүс исә тест-драйв кына үтәсебез килгән иде. Эх, бер яшибез бу якты дөньяда, кинәттән аларга булдык дип

Бәхетле һәм сау-сәламәт бала булсын! Яңа сезон дигәннән концертларга бу елны стартны театраль солянка бирәчәк. Проектның төп режиссеры Гөлназ Сәфәрова безгә күп кенә серләрне ачты. Мәсәлән, бу елны театраль солянка Зәңгәр шәл ремейк исеме астында узачак. Булат ролен Илназ Бак, ә Мәйсәрә ролен Ландыш Нигъмәтҗанова башкарачак.

Җырчыларыбыз баш ияргә дип әлеге такта янына килгән видеоларны сез Салават абыйның һәм Филүс Каһировның Instagram аккаунтларында күрә аласыз. Татмус ТВ телеканалы яңа сезонга әзерләнә. Сез яратып карый торган тапшырулар үз урынына кайтачак. Тәмле көрәш тапшыруын инде төшерә башладылар. Узган елны кебек үк бу елы да җырчылар тамашачылар белән Кукмара табасы өчен көрәш алып барачак. Әгәр дә синдә кызыклы һәм оригиналь рецептлар бар икән, син аларны әлеге адрес буенча юллый аласың. Яз, кем белә, бәлки Кукмара табасы нәкъ менә синеке булыр. Байбулат сезгә адашы Булат Бәйрамов белән шәп репортаж әзерләдем дигән иде. Карап карыйк әле.
Хәерле тәүлек вакыты хөрмәле дуслар. Татар эстрадасында җырчылар күп, татар шоу бизнесында алып баручылар да җитәрлек. Ә менә җырлый торган алып баручылар күпкә азрак. Менә шундый сирәк сортның берсе, ул да булса, танылган шоумен, Татар радиосының экс алып баручысы, өч кыз бала атасы Булат Бәйрамов. Ә инде бүген без минем Адаш белән Рәхәтләнеп Фан 24 үзәгендә атна буе җыйган бетләребезне коеп кайтырбыз. Әйдә, безнең белән! Дуслар, нихаят без менеп җиттек фан 24 үзәгенә. Хәзер рәхәтләнеп ял итәчәкбез. Минем янәшемдә Булат Бәйрамов. Булат абзый, сәлам, ничек хәлләр? Әм сәлам энекәш, Аллага. Э, не Аташ абзый дип әйтә мин, диме? Әйт әле, э, монда элек шушында килгәнең бар идеме? Бар әлбәттә, бар. Бу ашыган вакытта гына элебез инде. Балалар белән килгән бар, үзебезнең килгән бар. Гомән радио белән килгән бар иде кебек. Хәтерләсәм, теге ялгышмасам инде. Гомән булган бар. Ә, иң ә, яраткан аттракцион монда, иң ошаткан аттракцион нинди иде? Ә, так.
Боулинг эше инде миңа. Так. Айра хоккей кызык. Һәм менә бу үгез. Та Радео дип аталам ул, белмим нәрсә дип аталадыр. Үгез дип аталайын татарларда.
Үгез дип аталайын татарларда. Үгез аттракционы. Ә менә гомумән алганда имә ә, соңгы тапкыр шәп итеп качан ял иткән идең?
Ай, хәтерләмим. Шәп итеп ял итү синеңчә нәрсә ул? Кемне эчендер балык бит тоту бит, шулай бит. Синең өчен синең өчен нәрсә ул? Балыкка барган булды. Минем өчен шәп итеп ял итү. э, Иртән торып, чынлап та, Бер йоклап сәгать 9-га хәтле. Иртән торып, ну йоклап, име, менә. Э, уянып, теге сәгать 9-га хәтле йоклап, йокы туйдырып, аны сыңа керен генә Сәдер ишек алдына чыгып, анда э, Сәдер э, кыштырдап җөрү һәм монча ягып җибәрү, шашлык кыздыру, кунаклар килү һәм пылау пешереп, шашлык ашап, монча кереп ял итү менә. Иң яхшысы шул. Ну менә монда э, шашлык та юк, кунаклар да юк, пылау да юк. Инде бар монда боулинг, бар монда аэрохоккей, бар монда менә теге үгез. Тукта, тукта, монда пицца бар. Син пицца белән сыйлыйсыңмы соң бүген, юкмы? Сыйлыйбыз, әлбәттә. Э, Менә бигрәк дигән бу. о, э, Нәрсә әле? Шустрый, шустрый. Ну, Буара кирәк бит. а Син элек торыш шунда идең әле. Яра, дуслар, без башлыйбыз. Булат Байрамов, шоу без киттек. А дуслар, үгез дип сөйләнә башлады. Булат Бәйрамов һәм инде хәзер кереп көч сынашачак әлеге үгезгә каршы. Менә үзегез карагыз, рәхим итегез. Ничек син? Монда куйган рекордың күпме иде? Хәтер хәтерләмим. Ну, менә хәзер белербез. Хәзер рекорд булырмы, рекорд булмасмы? Әле менә дә алмый ул үзе.

Үгезләр янына кайтасы килә башлады. Авылдагы. Чоты бу әллә нинди үгез. Бу шәһәр үгезләре бигрәк. Явыз. Тагын бер бабык кайда?
Ике тапкыр 3 секунд булды. Хәзер күпме булыр микән? Өч тапкыр 3 секунд, 3 секунд. 3. Синең яраткан саның 3 попытка булды һәм өчесендә дә 3 секунд Булат Байрамовта. Менә хәзер минеке күпме булыр микән, яме? Дуслар, инде мин хәзер шоу без тапшыруның алып барчысы роленә кердем. Ә минем коллегам, дустым, менә бу яшь җегетебез Бай Булат. Ничек сикереп утыралар, ничек? Баскыч алып килеймме? Ярар, минеке 3 секунд дейін, әйдә. Син... Аңладың ма? Әйдә, 1, 2, 3. Шлепә кигәш, булдыра ул. Бай Булатта көш. Эй, әйдә, әйдә, ого! Давай, 5. Рекорд, 6 секунд. Бу бит фантастика, Булат, молодец. Менә бит эшләпә кигәч, ә? Кара, кирегә әйләндер әле шәпәне. Йо, йо, болай дөрес түгел. Вот! Менә, менә болай хәзер. 12 секунд булачак. Җиде секунд, бер бишле, молодец! Күренеп тора, фан 24-ның Даими кунагы Бай Булат. Клянусь своей треуголкой дип әйткән ди барон Мюнхгаузен. Әйдә, но! Син минем рекордка кайттың. Безнең каршыбызда э, менә монда 5 баскетбол тубы, 2 катнашучы һәм сез хөрмәтле телевизор караучыларыбыз. Э, без хәзер ярылышып карыйбыз. Менә 5 туптан кем ничәне кертәчәк. Шулаймы? Әйе, әйе. Әйдә башлап кара.

Хәзер мин, хәзер мин, мә. Булат Майкл Джордан. Булат Майкл Джордан мәктәп чемпионы. Бердән бер. Әйдә, икедән. Икедән ике. Фантастика. Күз тиде, өчтән ике. Дүрттән ике, әйдә тагын, синең шансың бар мине җиңәргә. Эх, икегә ике. Боевая ничья. Байбулат

Кызылы ераккарак җибәрә инде. Менә узган сайын каушаттыра. Менә, менә әле безнең. Менә хәзер тагын бер попытка иде. Башладык. Булат Байрамовны фотога төшерәләр. Мин дә әллә кем булып басып торыйм әле. Булат Байрамов. Бу өченче малайның ни өчен җиңгәнен беләсеңме? Чөнки ул ике шар белән уйный, кара. Әйдә без хәменә икебез дә алтыга басабыз, име икебез дә. Нигә җиңгән дип өстерен җиңәргә тиеш.

Онга, онга җиде. Болды бу. Онга җиде әлегә безнең гомум исәп күпме? Э, Үгездә мин җиңдем. Пока счет бергә бер. Бергә бер. Әйе, ярар. Кызыллар. Кызыллар җиңде. Кызыллар. Зәңгәрләр әз генә артта калды. Зәңгәрләр. Ләкин шулай да гомум исәп 2-гә 1ме?

Менә бераз гына э, ял итеп алдык хәзер инде. Хөрмәтле Адаш абзый, э, сөйләп җибәр, ничек кәефләрең, ничек хәлләрең соңгы арада ниләр белән э, мәшгульсең?
Соңгы араларда җәй айы бит инде. Кояш чакыру белән мәшгуль. Көндә иртән торам да күккә карыйм, яңгырлы күккә, кояш чык, чык, чык. Майлы ботка бирәмен, майлы ботка. Син беләсең дәвамы ниме? Базарда, анда һәм Казанда дип, без үзебездә Казанда торабыз. Ләкин юк. Соңгы арада җәй ае, атна ахырында, гомумән уртасында да бик күп төрле-төрле бәйрәмнәр, мероприятие дигән була безне, туй мәҗлесләре, никах мәҗлесләре гөрли. Бик актив рәвештә яшьләрне өйләндерәбез, өйләндерәбез дип әйтүем инде, Туй мәҗлесләрен алып барабыз һәм төрле чараларда катнашабыз. Шулай ук әле күптән түгел генә Ләйсәннең туган үскән авылында дип әйтик, Мөслим районы Чакмак авылында концерт куйдык. Безнең коллегалар белән бергә. Менә шундый әйберләр һәм инде һәм балалар белән әлбәттә, балалар белән балаларны тәрбиялибез, үстерәбез. Төрле җирләргә җөртәбез. Ләйсән Шай балаларны Мәскәүгә барып кайтты. Әле олы кызларның, олы кызы әйтәм, беренче, икенче кызларның, олысы белән уртанчысының Мәскәү күргәннәре югые. Һәрхәлдә башка теге Питер шәһәрләрендә булсалар да инде кадер диңгез буенда ял иткәннәре булса да, Мәскәү күргәннәре юк. Чөнки безнең Россия башкаласы Мәскәүне күрү теләкләре бик зурый. Узган елны да вәгъдә биреп, алып бара алмаган идек. Менә быел Ул хыял чынга ашты. Алар ике көндә шундый кыска гына визит белән ике көндә бик күп урыннарны күреп өлгерделәр. Ни өчен? Чөнки мин әти кеше өченче баланы алып калдым. Әйе, шулай. Әгәр дә э, бөтенебез дә бергә барырга барган булсак, биш кеше, аны хәтле урын карап өлгерә алмаслар иде. Менә гомумән алганда Ләйсән белән ничек Ләйсәнең хәлләре имансын инде әйтеп киттең. Менә яңа бу инде иҗат ягына килгәндә яңа дуэтлар кайчан булачак әле сезнең? Яңа дуэт чыкты, чыкты һәм Сон беләбез, я аннан да яңарак. Аны да яңарак дип, аны да яңарак заказ бирелгән. Дуэтлар кирәк, чөнки халык тарафыннан бик күрә күзәтеп карап барабыз, дуэтлар бик яхшы кабул ителә шулай ук. Халык бик ярата инде бездә. Бездә шундый менталитет, мәхәббәт турында җырлар. Ярату, сөю, сөелү, шулар турындагы җырлар һәм дәртле җырга ничектер күбрәк әйе, э, ни, мохтаҗлык сизелә. Спрос дип әйтәбез инде без. Э, һәм менә шундыйрак җырлар яздыру иҗат өстендә эшлибез. Һәм әле моннан тыш без үзебезнең җырларны моңарчы нишләптер нигә эшләмәгәнбез, я кул барып җитмәдеме, юкмы? Э, YouTube каналында үзебезнең каналны шулай монетизация белән шөгыльбез, шөгыльләнәбез. мәшгульбез дөресрәге һәм шулай ук интернетка үзебезнең җырларны рәсми рәвештә айтюнсларга Google Play, яңа барлык платформаларга димме? Музыкаларга кертәбез, әйе, үзебезнең җырларны үзебез теркәлеп. Үзебез теркәлеп, анда шулай ук бик җиңел процесс түгел икән, ул бик нык мәшәкатьле, бик катлаулы процесс икән. Кемнәр моны эшләгәннәр беләләр, кемнәр эшләмәгән, эшләсеннәр. Хит нинди дә булса, белмим, ул синең җырың икән, бөтен Хокуклар синдә икән, ул сиңа эшләргә тиеш. Танытырга тиеш сине. Һәм нинди генә булса тиен китерсә дә ул сиңа файдага. Шул тиенгә син тиеннән сум җыеп, сумнан 10 сум җыеп, 10 сумнан инде 100 сум җыеп син яңа җырга ул 100 сумыңны кертә аласың. Хәт бер нотасына булса да. Ә э, Шазамда бармы әлеге җырыгыз, җырларыгыз? Ә Шазамга да кертергә кирәк моны. Менә мәсәлән радиода бара икән име. Нинди җыр микән бу дип Шазамны кабызасың да, Шазамны һәм инде Ләйсән Гамәева Булат Байрамов дип бик матур гына итеп китереп чыгара. Ә, мин анысын белмим, дигән Булат Карале, рәхмәт аның өчен. Моны Шазамга үзенә кертергә кирәк, әйме җырны? Ә, Тагын беләсеңме, тагын э, бер кечкенә идея, әй, э, татар Шазамын уйлап чыгарасың һәм инде татар Шазамының уйлап чыгаручысы син буласың. Э, ярар сиңа ничә процент моның өчен бу идея ну камерларны сүндергәч сөйләшербез яме менә э, бер җырга килгәндә теге сезнең бер яңа дуэт чыкты бит инде инде анда ничек теге роботлар белән әллә син бар әлле әллә син бар әлле әлле әлле дигән бу клип клип әйе бу клипның идеясы кемнеке иде менә ни өчен шулай иттереп теге роботлар шикелле бит инде анда әйме дөрес аңладым дөрес аңладым бит инде курчаклар ну курчаклар инде әйе э, кемнең идеясы иде Э, идея бергәләп килгәндер э, инде яшерен батырын түгел бу э, клип tmtv продакшн белән бергәлектә төшерелде һәм инде аның идеясы да лилия кадыровадан иде хәзер tmtv продакшн җитәкләүче кыз без аның белән инде бик күп клиплар төшердек бик күп проектлар эшләдек заманында вот идеясы да аныкы һәм төшерелү әлбәттә һәм монтаж Илдар Мөхәммәтшин, Мөхәммәтшинныкы, аның төшерүдән бигрәк, без аны бер көндә төшердек, монтажы авыр булгандыр дип уйлыйм, чөнки ул тулаем хромакта иде. Хромак зеленканы аңлый да нәрсә икәнен, ә монда бөтен нәрсәне ясарга туры килде. Ничек ясап бетергән, улан ничек эшләп бетергән, мин әле һаман да аңлап бетерә алмыйм. Менә ул Илдар молодец монда. Һәм инде әлбәттә режиссеры. Менә иҗатка кагылган тагын бер сорау. Э, Озакламый безнең яңа концертлар сезоны килеп җитә. Әзермесез Хатын плюс ир э, тамашасын янәдән безгә яңартып күрсәтергә? Әзер без инде яңа елдан соң э, февральның башында көндәй алып куйдык. Алла бирсә, яңа программа өстендә эшлибез. Бик тә чыгасы килә инде районнарга. Монда вакыт җитү белән әле баланың үсеп җитүендә телибез, чөнки баланы калдырып китү үзенә күрә бер имтихан, үзенә күрә бер мәшәкать тә инде ул. Аны бит ышанып калдырырга да кирәк. Син берничә көн өйгә дә кайта алмыйча йөрергә тиешсең. Шуңа күрә баланың инде без үсеп ныгуын телибез. Ныгуын дип әйтәм инде. Менә калдырырлык булсын берничә көнгә. Һәм Алла бирсә, концертлар белән чыгып китәргә исәп бар. Менә беләсеңме, синнән күптән сорыйсы килеп йөри. Э, бассейн куйдыгызмы инде яки һаман шул бочкага гына кереп утырасызмы?
Аллага шөкер, ул бочка булды әле ул. Мине танып кайга кая барсам да сорыйлар. Бочкаң ни хәл анда дип. Э, килеп шумсак буламы дип. Бочканы шуның өчен алган идегезме яки инде башка кулланыш өченме? Юк, әлбәттә, ул су сибер өчен алынган бочка иде инде ул. Яны базардан сатып алдым әле. Мин аны гел чистартып торам, җуып, э, мәсәлән, теге бер полив бетә, э, башка да су кими, мин аны җуам, үзем чүпрәкләр белән, үзем теге Башка кереп кереп китеп, име? кереп китеп, э, чүпрәкләр белән чистартып чыгам да, чип-чиста яңа су тутырам. Э, Чөнки, мәсәлән, нәрсәдер эзеп алдың анда, алма эзеп алдың, кыяр эзеп алдың, помидор эзеп алдың, кишер. Әллә кая барып кранга су аласыз килмеш, шунда бушка гына шалт җуып алдым да, э, ашый башладым. Элек бит авылда бигрәк теге штанга гына сертәдрик тә ашый дирек. Ә монда су да бар. Ул су чиста тора һәрвакыт. Һәм берсендә шулай өсте көннәрдә инде әнә. Әйдә кызытабыз, әйдә шумабыз монда дип шулай кинәттән генә башка килгән әйбер ул. Э, әгәр дә көннәр эссе булган булса инде бассейнда алырга идек. Ләкин, үзең күрәсең, нинди җәй булды. Шуңа әле ярый бассейн алмаганмын дим. Әле ярый һава торышы шундыймы, безнең акчаны янга калдырды дигәнеме? Әйе, шулай дисәк тә була.
Һава торышы экономия ясады бераз гына. Ә, Ничек, э, гомумән, балаларыгыз ни хәлләрдә? Зәйнәп сөйләшә башладымы әле, җырлый башламадымы?
Җырга, музыкага тартымы бик зур. Э, Берәр менә

Алдынака күбәләк уйный башлаган идем, салмаграк айтып та. Миңа килеп, дип баян. Айтып, әпипән уйный башлыйм. Әйбәт. Башка кия күчәм, салмак кия. Тагын кәеф үзгәрт миңа карый. Баянны селкетә башлый. Әпипән уйныйм, яхшы. Менә каян килгән? Җырга айтам бит тартла, бик яратам. Шундый ритмичный җырларны. Ритмичный, апалары белән бииләр. Мәш киләләр инде. Менә сүзләргә килгәндә, әттә, әннә, апа, абба дигән сүзләре инде бар. Теге бер яшь икән дә күрсәтә, хәзер колакларын да күрсәтә, күзләрен дә. Өйрәнә. Э, менә шулай бит әле шулай ук Җиһангәрәевләр гаиләсендә сез бит шулай бит Җиһангәрәевләр гаиләсе бит ниме? Э, тагын бер э, булачак матур Җырчы булачак Алима үсеп килә. Юк, дөрес әйтмәдем. Шулай ук әле менә Җиһан Гәрәевләр гаиләсендә э, якты йолдыз да э, балкып килә бит әле безнең. Именно ничек анда Таңсылуның хәлләре? Ул инде э, вокал белән төптән торып инде чынлап торып шөгыльләнәме яки инде бу хобби гына моның? Вокал белән ул музыка мәктәбенә йөри, вокал классы буенча аның тагын менә бер елы калып бара. Бер елдан инде чыгарылышы булачак. Э, соңгы елы дип әйтәм мин э, һәм алар бик ныклап конкурсларга әзерләнәләр үзләренең укчысы белән инде үзенең укчысы белән э, үзе өйдә шөгыльләнә җырлар җырлый кайбер җырларның менә минусовкалары нидер анда мин хәтта мин джаз блюз җырлый аның хәтта минусовкалары юк ул аны ютубтан куеп менә шулай кушылып җырлый компьютер алдында һәм кайбер очракта үзе дә Үзен инстаграмына яздырып төшерә. Әле күптән генә шулай эшли башлады. Дип әйтәгем дә, менә безнең дә төнге музицирование әле җәй көне ул лагерьларда булып, бераз гына тукталып торган иде, яңадан башларга исәп. Бу төнге музицирование Ләйсән дә күреп, хәзер Ләйсән татарча җырлар өйрәтә. Әле күптән генә Уракчы кызны җырлаганнар иде. Һәм Ләйсәннең инде шулай ук Үзенә шулай бурыч куйды, бала белән атнага бер, ну, һич югы ике атнага бер берәр татар халык җырын яисә э, безнең классик композиторлар иҗат иткән э, җырны яздырып интернетка кую. Өйрәнә торсын, үзе өчен дә бик яхшы, э, милләтебез өчен дә яхшы, э, үсеп килүче буын өчен дә, Инстаграмда күрсәтеп баручылар өчен дә бик яхшы минемчә. Җырласын, мин дә каршы түгел. Һәрхәлдә аңа үзенә инде

Дуэтларны минем уйлауча шулай кертергә кирәк, кертербездер. Һәм моннан соң, моннан ары ул безнең һәрбер концертыбызда да катнашыр дип уйлыйбыз, Алла бирсә. Үзенең теләге бар, без дә моңа каршы түгел. Һәм әле хәтта бәйрәмнәрдә дә сырый башладылар. Берсенә туй мәҗлесендә кызыгыз да килеп җырласын әле дип, без аны күзәтеп барабыз дә, күп кешеләр шулай әйтәләр, без кызыгызны күзәтеп барабыз. Җырлавы бик ошый. Әгәр дә дисклары булса, мин аны нигә машинага яздырып, флешкага яздырып, машина тыңлап җырлыйм дип әйтәләр. Тавыш тембры матур дип. Менә э, Булат э, Булат дисәм ярыймы хәзер Булат или просто Булат ну болай мин сиңа Булат абый дип әйтәм инде мен монда гына Булат дип әйтәм инде э, син сине бит инде без менә бөтен халык татар радиосының алып баручысы буларак хәтерләйме хәзер инде экс алып баручысы шулай ук бүгенге көндә татмоство каналында тәмле көрәш Тапшыруның алып баручысы. Әйт әле, әнә тыңда безгә карап торалар әле, кстати. Әйт әле, җырчы һөнәре ничек барлыкка килде синең тормышыңда? Менә шушында бераз гына арткарак э, китеп алыйк. Җырчы һөнәре дип әйтергә кирәк, мин музыка факультетында укыдым. Тугызын беләбез, әйе? 9 нчы сыйныфтан соң Арча педагог көллиятенә кереп, анда инде без хорда җырлый башладык. Анда без инде безнең атна саен бар шундый капустниклар, э, безне бит әзерләделәр Мәктәпләрдә, мәктәптән тыш чаралар алып баручысы, әйтәләр бит әле, вне школьные мероприятия дип әйтәбез. Вожатыйлар, элеккеге вожатыйлар инде ул. Хәзер инде аның башка исеме бар бугай, менә шундый педагоглар әзерләп, педагог-организатор безне әзерләделәр. Шуңа безгә атна саен аудитория алдында нәрсәдер сөйләү, скетчлар ясау, шулай ук үзебезгә җырлау, мәҗбүри иде. Гитара уйнап, җырлаулар, шунда чыгыш ясаулар шунда ук башланган иде минем Арча педагог көллияте сәхнәсендә. Э, аннан соң инде э, мин Казан дәүләт педагог университетына укырга кердем, музыка факультетына. Э, анда без инде шулай ук хорга йөрдек, Ләйсән белән бергә хорда җырладык, шунда хор таныштык инде бергә укыганда. Анда Миңгул Галиев классына йөреп, анда шулай ук җырларга өйрәнеп, әнинең, мин хәтерлим әле, әнинең юбилее иде. Нәкъ шул вакытта мин анда укыганда дип әйтик. Мин әтинең юбилеена баянда уйнап бер җыр өйрәнгән идем. Әниемнең җылы кочагы дигән. Һәм аннан соң радиога керү, э, эшли башлау, аннан соң Ләйсән белән танышу һәм э, заманында менә проект чыкты. Менә инде килеп җитәм, э, проект бу

Э, аннан соң инде менә э, кара бумер дигән җыр э, кара бумер җырын хәтта федераль телеканаллардан килеп төшерделәр минем турында репортаж ул инде бөтен җиргә танылды хәтта сөйләүгә кадәр күрсәткәннәр бу җырны башкаручыга менә казанда бер җегет синең җырыңны татарча җырлаган дип нәрсә уйлыйсың бу турыда медиа бу нәрсә уйлыйм инде яра җырласын иде ну мәгарәҗен килеп куйса ярыйдыр дип начар булмас иде мәгарәҗе әле һаман да бирелмәгән сөйләүгә
Сен син менә бурыч итеп уйлыйсыңмы? Бурычым булып калып ире. Бер эш атсам, күрсәм мин аңа әйтермен, исенә төшерермен. Ә менә бит инде э, син беренче ничек булды? Син беренче җырчы булдыңмы, алып баручы булдыңмы? Иң беренче кайсын башладың? Юк, башта мин алып баручы булганмындыр. Алып баручы, аннан соң җырчы, аннан соң менә әйтеп бетермәдек без э, Ләйсән бит вакытта җырлый. Аннан соң э, бер шундый матур җыр килеп керде дә. Бу инде җаныкаем җанашым дигән. Э, Ләйсән әйтә, әйдә дуэтлырак җырлап карыйбыз, дип, ул тәкъдим ясап, менә шулай итеп җырлап, ул җыр бик нык уңышлы килеп чыкты да, аның өчен хәтта Алтын барс премиясе бирделәр. Ул 2010 елның, менә күз алдына китер, мин радиода эшли башладым 2001 елда, ә әле җырчы буларак, Танылганмын 9 елдан соң гына. 2010 елда менә шул җыр өчен безгә алтын барс бирделәр. Елның иң э, яхшы дуэты булып табылды. Аннан соң китте әле ул. Бик күп дуэтлар, аннан соң чыга башладылар.
Аннан китте инде алар. Поперлы дип әйтәбез инде. Әйе. Менә шушы җыр өчен алып баручы һөнәренә өстәп тагын бит әле син э, музыкант таймы? Баянда уйныйсың, гитарда уйныйсың. Менә э, б- бик күп кеше кызыксына тагын ничә Музыкаль уен коралларын җанландырасың син.
Фортепианода бер ике көй беләм, уйный беләм. Гармонда өйрәнеп карадым, вакыт кирәк. Авыр җиңелрәк инде анда, аның бит төймәләре э, азрак, баянныкына караганда. Баянда өч рәт дигәндә ике генә рәт. Утырсам, бәлкем җанландырып булыр. Мин аның инде принцибын аңлыйм ха. Мин һәр күп музыкаль инструментлар принцибын аңлыйм. Чөнки минем музыкаль белемем бар, миңа ул җайлы. Ләкин Мин баянда күбрәк уйныйм. Баянда уйныйм дип әйтәм инде. Үзем өчен генә. Ә балаларны биетер өчен, балаларны җырлатыр өчен дигәндә э, гитара барабанда бераз шакылты белән. Шул Курай, курай.
Губная гармош юк, курайда өйрәнмәдем. Курайда өйрәнмәдем. Э, әгәр дә ютубтан карап Нитсәм, ну, бер атнада өйрәнергә, әйе, бер атнада өйрәнергә мөмкин мин.
Ә, Беләсең, әйдә хәзер шу сорауларны читкәрәк алып куеп, бер кечкенә генә башка бер сорау бирәм мин сиңа. Бу инде безнең үзенә күрә шундый рубрика. Ә, Беләсеңме ничегрәк булачак? А? Ә, Беләсеңме ничегрәк? Мин сиңа хәзер бер сорау бирәм, имә бер сорау. Ул үзенә күрә авыр да сорау, җиңел дә сорау имә, ләкин син аңа сор- җавабын белсәң дә син җавап бирмисең аны. Беләсеңме кем җавап бирәчәк? Э, алабыз синең телефоныңны шундан кемне э, шушы сорауга җавап бирә дип уйлыйсың бирә ала дип уйлыйсың шуңа шалтыратабыз шуннан сорыйбыз әгәр дә ул дөрес җавап әйтсә бездән сиңа бүләк ничек син әзерме әйдә әзер менә беләсең менә шундыйрак бер кызыклы гына сорау э, сорауга сорау инде бу име синең уйлавыңча кайсы кайсы сорауга кайсы сорауга уңай җавап биреп булмый кайсы сорауга уңай җавап биреп булмый Мин беләм җавабын. Беләсеңме? Ну, белсәң дә, белмәсәң дә, ә хәзер шалтыратырга кирәк. Әйдә, ал телефоныңны. Ә синең телефон номерларын менә ничек уйлыйсың, кем җавап бирә алыр микән? Бу сорауга. Бу сорауга.
Так, уйларга кирәк дип. Менә миңа, миңа хәтта монда карый менә монда иң соңгы. Җыйганнарда менә мин. Ирек исемле җегет белән сөйләшкәнмен. Булат, а, бу син бу. Так. Менә әйдә ерак китмибез. Ирек дигән җир- Ирек Фатихов дигән кешене беләсеңме син? Ирек Фатыхов җырчы алып бар шимәле ул. Җырчы, җырчы. Реклама китте инде монда хәзер. Әйдә шалтырату Иреккә ул б- Балтач егете, Смәел егете беләм мин аны. Беләм. Әйдә, э, ярый, э, громкига куй. Менә шулай дигән без дигән шоу бездә дигән шәрә без дигән э, шундыйрак сорау. Ага.
Ирек.
Сәлам, карале, монда хәзер шоу без тапшыру төшерәләр, әйме? Нәрсә? Шоу без тапшыру төшерәләр, шоу без. Шоу бездә. Шоу без, син шоу бездә хәзер. Татмус ТВ телеканалында. Хәзер тыңла, мин сиңа бер сорау бирәм, син шул сорауга җавап бир, яме? Ярар. Монда безнең съемка бара. Кайсы сорауга уңай җавап биреп булмый? Әйе дип булмый. Нинди сорауга? Нинди сорауга? Әйе, нинди сорауга әйе дип җавап биреп булмый. Әйе. Уйларга мөмкинлек бармы? Ну, бар дип бик юк инде. Ирек. Дүршәле белмисең инде. Мин беләм. Син йоклыйсыңмы дигән? А! Молодец. Син йоклыйсыңмы дигән. Молодец!
Молодец! Дөрес әйттеме? Чынлап та. Ну, бездән сиңа бүләк име? Нинди бүләк икән? Бирәчәкләр менә нәрсә. Рәхмәт Ирек, яме. Ирек белән бүлешерсең шушы бүләкне. Рәхмәт Ирек, саулашам. Менә шулай.
Ә синең фикереңчә нинди э, җавап туры килдеме синең уйлавың буенча? Мин мин дә шулай уйлыйм. Бүләккә килгәндә бүләк безнең бүләкне әлегә сер итеп калдырабыз, име? Э, яңа сезон башлангач, э, син дә аңлаячаксың ул бүләкне. Безнең тамашачыларыбыз да аңлаячак. Менә күреп торасың, менә әйтте диярсең, яме? Э, карар. Рәхмәт. Рәхмәт. Алга таба дәвам итәбезме? Әйдә, әйдә.
Менә без синең белән уен кораллары турында сөйләшкән идек бит инде, яме? Шулай ук Инстаграмда күреп белдем, карадым, ләйсән шулай ук. кулына баян тоткан, үзе уйный, үзе җырлый, үзе көлә, әйме? Э, бу нәрсә, моны шулай ук син өйрәттеңме э, баянда уйнарга? Юк, Ләйсәннең үз укытучылары бар иде. Минем үз укытучыларым, аның үз укытучылары, э, ул музыка мәктәбенә баян классы буенча йөргән, э, аннан соң Лениногорск педагог көллияте булган мени, училищесымы, училищесында шулай ук баянда һәм э, шулай ук Казанга килгәч тә ул э, безнең атаклы Э, музыкант, э, композитор дисәк тә була, баянчы Рәгъде Халитов та баянда укыды. Баян э, дәресләрен аннан алды Казанда. Ул, ул баянист, баянчы. Һәр хәлдә шулай ук баян кулына тотканы булмаса да инде. Бик сирәк кенә. Менә мин әйтсәм, шул кызык-мызык төшерер өчен генә инде. Аңа күбрәк үзенә фортепиано инструменты ошый менә пианино ул пианино да миннән күпкә яхшырак уйный уйный дип әйтәм иде әгәр дә ул утырса менә ноталарга карап өйрәнеп аның теге техникасы минекенә караганда күпкә яхшырак ул баянда да миңа караганда яхшырак уйный ди э, менә беләсең безнең тамашачылардан килгән шундый бер сорау бар иң зур хыялы нинди микән булат бәйрәмовның диген ничек дип җавап бирерсең
иң зур хыялы Ой, монда теге ниләрчә җавап бирергә була инде, әйме? Шимбәләрчә яисә бик хәйләкәр татарларча теге. Э, мин мәсәлән, дип, ну, бик озын итеп җавап биреп булыр. Э, мәсәлән, теге үземнең э, оныгымның туенда тугыз палубалы катер өстендә шулай э, кадранда Урта диңгез уртасында дип үземнең шәхси вертолетымнан төшеп дип җавап бирмим, ял җавап биреп тормыйм, яме. Чөнки ул минем уйлап чыгарган сүз түгел, ә болай минем хыялым. Так, нәрсә икән мин? Олимпийский, мөгаен. Олимпийский әлегә җитеп тора, ана. Иң зур хыялларның берседер инде, әйме? Олимпийский.
Концерт, Олимпийскийда концерт. Үзегез без белербез алга табаймы бу хыял. Ләкин бу хыял чынга ашырыла бирсә менә. Амин дип, амин, әй, амин дип кенә куябыз. Хәзер инде шушы Олимпийскига киләчәк, Алла бирсә, имә тамашачыларыңа син үзеңнең зур рәхмәтеңне белдерә аласың. Менә микрофон үзеңә тапшырам. Рәхим ит. Әл, әлбәттә, әлбәттә, бик зур рәхмәт. Э, Безнең иҗат артыннан э, күзәтеп баручы телевизион тамашачыларыбызга, гомумән тамашачыларыбызга, гомумән татар халкына концертларга йөрегез, э, мин әйтмим, бу артистны кына бу артистны кына мөмкинлегегез булса үзегез яраткан үзегез хөрмәт иткән һәрбер җырчының артистның концертына йөрергә тырышыгыз әйдәгез җыр моңнан аерылмыйк балаларыгызны концертларга алып килегез татарча сөйләшегез татарча фикер йөртегез күбрәк татарча контент булдырыгыз шул ук инстаграм буламы ул ютуб буламы без үзебезнең татар телен үстерергә һәркемне үз өлешен кертергә тиештермени Менә вак-вак берничә өлеш кертсәк тә, берничә шундый вак өлештән инде ул зур өлеш җыела, зур өлештән өлеш бәлешкә әверелергә мөмкин, бәлеш аннан соң зур бер э, Гиннесста рекордына керә торган шулай ук бер ризыкка да керергә мөмкин дип әйтәбез. Ә инде тагын нәрсә эстәп әйтәсе килә? Дус тату яшик, матур яшик, э, җырлар тыңлыйк, клиплар карыйк э, һәм инде Татмус ТВ телеканалын һәр көн саен күзәтеп барыйк.

Шоу без тапшырында шулай көтеп калабыз әле, яме. Һәм бүләгеңне ал, алырсың бездән. Все, алырсың киләсе сезонда. Все, сөйләштек. Шоу без, без йолдызлар турында барысын да беләбез, ә бүгенгә пока-пока.
Бу атнаның иң кайнар яңалыклары иде. Мин Фәннур Фатыйхов аларны сезгә түкми, чәчми җиткердем.